Epa, ki ta kiko bo mester a hacer un otro seshon di radical gospel? Bo mester a, in Jesus name! Aleluya! Bo mester a Danki pa sintonisa. Mi nomber ta Roger. Mi ke kompartí awe un tiki di lokual mi a bin ta apliká den mi propio bida i ainda mi tin. Den e kaminda aki desde dos mil i ocho, dos mil i shete, dos mil i ocho mi a tuma e desishon sigur pa sigui Kristu. Nos awe mi ke kompartí un dje pèrlanan ku mi a wanta na dje i e lo mi sa ku e lo bai blèsd. Prome ku nos sigui bo mes a bo tin e Bijbel app. Si bo no tin ele bo mes a bahi riba Play Store of esnan ku tin iPhone bo mes a bai buskele sin miedo. Bo ta haya fásil bo ta skibi Bijbel Santu i bo ta bai. Bo ta download e i bo tambe por lesa bo Bijbel unda ku ta. Ok mesku ku hobibianos riba Facebook bo por haya tempu tambe pa bai un tiki mas den e palabra. E manera mi ta siña hopi hende òf mi ta kompartí hopi bia ku hende, no no kere ami, bai busk'é bo mes, bai les'é pa bo mes. Pasobra tin un tin un bendishon den esaki i ya kaba mi ke lansa un palabra, pues Romanonan dies ta bisa ku asina fe ta bin, fe ta bin dor di tende i tende e palabra di Señor. I e palabra tendementu aki òf e palabra aki nan pa nos tende e palabra, Ta Rema, ta se Palabra bibo. Bo mester, bo mester tin e Palabra bibo, aktivo, ku ta sali for di Señor mes. Pasa hopi bia nos ta bai na e Palabra, nos ta kuminsá lesa i bo ta bisa, No, mi no sa dikon mi no ta komprondé, e ta manera difísil. I mi ruman, mi ke djis bisa bo, Número un ta, bo mester di Spiritu Santu. Spiritu Santu ta esun ku ta bai trese e Palabra i e ta hasié bibo. Anto. E palabra den e kaso aki ta e palabra ku ora nos bai mas profundo, esnan ku sa un tiki mas, bo por bai usa bo Strongs Dictionary enton bo por bai wak e palabra kinanan e ta referí na rema, kual ta e palabra aktivo, e palabra ku ta biba, e palabra ku ta saliendo fresko for di e òver di Señor i e ta papia ku bo kurason. Awe, awe lokual ku Señor a bin ta papia ku mi ta pa mi. Corda cana den boldness, cana den osadia. Hopi bia nos no nos no ta nos no tin durf. Hopi bia nos tin miedo, nos ta laga e bos di miedo ataca nos. Y un dje perlanan cu mi ker a comparti cu bos nan awe ta Romanonan capitulo diesdos versiculo dos. Hopi hende sa dje versiculo aki pero gar'esaki. Atesorea den bo kurason, i esaki sigur lo bai kòrda bo kada bia pa bo por un bia mas manage, manehá, e pensamentunan, manehá bo manera di pensa. Ok, esei ta lokual ku e Señor ta duna nos, i mi ke kompartí esaki di bia ku bosonan for di Romanonan. E ta bisa sin aki, No sea konforme e mundu. Nos, no sea konforme e mundu aki. Wow! Ma sea transformá, transformá, pa medio di e renobamentu di e boso mente, dus e manera di pensa, e struktura di pensamentu, pa boso por komprobá, dus pa boso por komprobá, deserní, ripará nan kiko ta kiko ta sí, kiko ta no, Pa boso por komprobá kiko ta e bon, agradabel i perfekto boluntat di Dios. Des hopi biaha nos ta bisa konforme boluntat di Dios konforme manera nos no sa kiko Señor ker, òf nos no sa kiko Dios ker. I esaki ta bisa ki nan nan no sea konforme mundu, no sea konforme e struktura mental ku ta limitá mi ruman. Des awe mi ker Encorashá bo. Pidi Spiritu Santu, Bai na e Palabra di Dios, lag'E renobá bo manera di pensa, lag'E trese e Rema, lag'E trese e Palabra bibu. Anto mi ta bisa bo, una bes bo cuminsá e Palabra bibu, e ta aumentá fe, pasobra e ta bisa, Fe ta bin dor di tenementu, i tenementu di e Palabra di Dios. Entonces, cada bia cu mi acerk'E, cada bia mi bisa, Oké, Señor, ata mi kinanan, E ta fásil, mi ruman, pues awe nos tur tin akseso pa yega na e Tata, i e ta simpel. I e palabra ta eigenlijk tambe arepentimentu. Arepentimentu ki men un kambio di direkshon. Mi no ta mas konforme mi boluntat, no mas kiko ami ta deseá di hasi. Si no kiko abo ke hasi tata. Y aki nan hopi biaha nos tur ta lucha y ami mes a lucha hopi, prome cu m'a lansa e video aki mes, bo sa cuanto bataya bo ta haya, den momente ta bisabo bo no por, of ta bisabo no, no ta perfecto, wara bo no ta cla ainda. Tur esakinan aki ta hopi biaha esei ta e bos di e enemigo pa e kosnan di Siñor. I hopi biaha mi sa skucha hende bisa mi, No, pero mi no ta kla ainda pa laga e kosnan di e mundu. Mi no ta kla. Mi ta komprondé bo, mi ruman. Mi ta komprondé ku bo no ke laga e mundu pasobra e lugá di Siñor ta un lugá, kòm mi ta bisa?

Una bes mi ta laga ami i kuminsá busk'el, mi ta bisaba mi ruman, Bo ta bai haya e berdadero pas, e berdadero yenura. I dus, esei ta bin kaba na e pensamentu una e ta kuminsá renobando bo manera di pensa. Ya ku bo ta kuminsá kana den fe, ya e ta kuminsá kambia bo manera di pensa, bo manera di papia, bo manera di hasi, pasobra una bes bo manera di pensa kambia, bo akshon ta kuminsá kambia, bo manera di papia ta kuminsá. Kambia, paso tur kos ta kambiando, bo perspektiva di e bida aki ta kambia di real real. Pasobra hopi bia nos eshu ta e perspektiva. Kon mi ta wak kosnan? Di akuerdo di kiko mi ta kompara òf di kiko mi por bisa, oke esaki ta bon, agradabel i perfekto. Pa kin? Pa kin mi ke glorifiká? Mi ke glorifiká ami òf E? Des tur eseinan ta bai duna bo pas, pasobra una bes bo por glorifiká E, ruman, bo a kabi yega den e pas berdadero, e pas Shalom. Oke mi rumannan, bo mester blessings pa tur esnan ku por wak e video aki. Bo mester dal un like i subscribe na e channel Gospel, Radical Gospel. Nos ta bai sigui kompartí mas. Bo mesa pa enkurashá tur esnan ku ke bai pafor. Bo mesa sali pafó, kompartí evangelio. Bo ta beba bida bo wòrdu toká sin miedu. Bo mesa. Blessings!